Helo bawb, yym diolch am ofyn i fi i feirniadu y cyflwyniad theatrig yn Eisteddfod y Rhondda eleni, yym jyst yn grêt i weld bod yr Eisteddfod dal yy dal yn parhau dan amode anodd iawn, felly am llongyfarchiade mawr i bawb sydd wedi ymwneud â hwn a sydd wedi ymgeisio. Um, ond nawr pleser gen i i gyhoeddi y tri uh, dath i'r brig. Felly, yn drydydd, mae siop gwallt, grŵp glas pen y dre.
O, rhaid i fi'n jolly ar yn jagr yn wedi. Mae nhw'n ddoniol iawn y poblogau tu hwnt. Mae bobl yn ffonio mewn troi amser. Oes ti'n gwrando yn ynyn nhw'n Jackie? Nag ydyw cariad, i fod yn onest, mae nhw mynd ar fy nerfau. Hond ar y llaw arall, rydw i wrth fy mordd gada cyfloenedd newydd o Gymru, Dafydd Jones. O, mae ei lais yn secsi iawn. Mae'n secsi iawn, Jackie. Mm. O, Jackie, paid a gadael dy ŵr bened yn clywed ti'n siarad fel na. Paid a phoeni, cariad. Mae yn fyddan.
Dylai Alberto Boss am newid yma. Gwir yn newid dy walt, Jackie? Wyt ti'n meddwl?
O, yn bendant. Dwi eisiau edrych yn nice heno. O, wyt ti'n mynd rhyw special? Mae'n parti penblwydd Rosie yn y clwb rygbi. Mae hi'n 21 oed. O, 21 oed. Mm.
Bydd y noson dda, mae'n siŵr. Dwi'n gobeithio, cariad. Ti'n nabod ti? Ah, mae'n dod mewn man hyn. Mae hi'n gweithio gyda ni. Mae pedwar ohonom i'r mynd i'r clwb nos newydd yn y dre nes ymlaen. O, dwi wedi clywed bod yn ffantastig yna. Ydy, mae'n wych. At lle gorau'r rownd fan hyn. Posh iawn ydy hi. Ydy, mae'n anhygoel.
Haia! Haia bach! O, Rosie. Rosie.
Dwi'n mor brysur, edrych ar amser, a dim ond nawr dwi di gorffen. Be ti di bod wneud, bach? Daeth archen mewn am ddeg munud i bedwar. Am chic!
Am chic!
A dydd Gwene hefyd, o,

Dwi'n mynd mas hefyd. Casino Mario? Gamblo?
Gamblo?
Wel. Hangredadwy.
Bydd rhaid i fynd i fy Barbara's. Efallai bydd lle gyda hi. Fel ei di, Jackie. Iawn, cariad.
Tara, lovies. Tara.
Mae'n dizzy weithiau. Beth ti'n wisgo eni, Jackie? Mae gen i sgert newydd. Neis iawn, bach yn dynn ond dim ots. Niwlo?
Dim siawns.
Ges i hi yn Primark. Ww, Primark.
Fel un ife? Ie. O, maen nhw'n lyfli. Mae gen i un mewn gwyrdd.

Ble mae Mari a Ffion? Mae nhw'n hoer, fel arfer. Ble dych chi, Mari a Ffion? Mae hyn mor awkward. Oh, hello, Mrs Roberts. Ar fy ffordd i barti ydw i. Na, dydw i ddim yn gwisgo fel hyn bob dydd. Beth ar wyneb y ddeiar edrych, Mari? Oh, Druan bach am yn barod hyn. Gall fy hagor ffordd sef ac o ogl sydd yn gwisgo bryna. Mae'n rhaid i mi gael llun o hyn. Ond Mari, paid â bod yn greulon. Ond gael gymaint o likes ar Instagram. Ble mae Zoya yna? Sara? Mari? Sara? Ffion? Beth yn y byd wyt ti'n wisgo, Sara? Beth ydw i'n wisgo? Beth ydych chi yn wisgo yw'r cwestiwn. I borti rwy'n mynd, neu i briodas? Sara, doedd di ddim wedi ddeall. O, plis dwedwch mai jôc ydy hyn! Plis dwedwch fod gennych chi wisg ffansi neu bagiau! Pam byddwn ni angen gwisg ffansi? Dod i barti gyda ni! Mi fydd yn hwyl! Gwisg ffansi! Dyna beth ddwedwch chi! Gwisg o'n ffansi! Dim gwisg ffansi! Gwisg o'n ffansi yn smart a grand! Ie, yeah, siŵr, gwisg o'n ffansi, nid gwisg o'n fel clown! Neu fel cwn poeth! Hei! Ddim yn ddonol! Peidiwch â chwerthin! Be wn i? Dydw i ddim yn mynd i'r parti fel hyn. O! Stopio chwerthin, dwi ddim yn ddoniol! Sori Tara, ond mae'n eitha o ddoniol. I bawb arall efallai. Dydw i ddim yn mynd i'r parti yn edrych fel hyn. Hei, paid â phoeni. Ti'n dod i parti a dyna ni. Fydd neb yn sylwi. Ha? Mae fy rhydd yn tynnu lluniau ac am roen ar Instagram. Beth? Paid y meiddio, Mari! Nai ddim, paid y phoeni. Ond os yw fi, dod i parti, gawn ni hoel. Hoel ar fy mer i? No way o ddeu! Fi am fynd adre. Na, paid Sara. Wir nawr? Rwyt ti'n edrych yn grêt. Cwmpoeth. Oce. Okay. Dwi'n siŵr bydd pobl yn chwerthin at wedi gyrraedd, ond bu'n iawn y gwnewn nhw anghofio. Ie, yeah. a ddau ti, bydd popeth yn iawn. Wedi meddwl, dwi'n eitha perdigenes. Fe gei di lot fawr o salw. Ma fi! Yn union, pawb yn ffansi o'r gwisg ffansi. O, oh, reit te. Os ydych chi'n hoffi wisgo mae Dyha yma! Pwy sydd yn mynd i'r swopio gyda fi? Dim gobaith, Sara.
Ac yn fuddugol, mae Tîm Dadlau Grŵp Melin Pen-y-dre.

Anau Gobaithion a Ffocws Ffyniant.
Be fydd y pwnc te? Dyn ni ddim yn gwybod eto. Rhaid i ni gael ei ymlaen.
Mi fydd rhaid i ni baratoi dadl o gyfnod chwe phwnc, ond dim ond tri yn fyddwn ni'n wneud ar y dydd. Dweud y glir hynny ti'n barod? Ond beth bynnag fydd y pwnc, bydda i'n dechrau fel hyn, Arnold Gyfeillion a Pharc Ysfyniad.
Mae'r cyhuddiad yn yn gwbl ddi-sail. O mam bach, oes rhaid i ti fod yn y gairiadau 'na? Gawn ni ddechrau trafod un o'r pynciau, plîs? Iawn.
Buam hwn, mae treulio gormod o amser ar sgrin yn niweiddiol allu plant a phobl ifanc i ganolbwyntio?
Wel, mae hwnna'n llon sach o rybys, yn dydy? Hei, di sy'n fod i ddechrau. Be di feddwl? Rydym ni fod i drafod a fi sydd o blaid yr un yma, felly fi sy'n mynd gyntaf a ti sydd ar y ffens. A dwi yn erbyn.
Reit. Mae Ceri yn mynd yn gyntaf ac yn cytuno gyda cysodiad. Wedyn dwi'n pasio'r drafodaeth ymlaen i un ohonoch chi gyda rhyw fath o gwestiwn. I Harry y Bywyd yn cael ei thwaith o blaid? Mae'n rhaid i mi angytuno'n eithriadol.
Dwi ddim yn meddwl fod hynny'n gwneud llawer o sanwyr dan. Ond fedri ddim bod ar y ffens am hyn. Dwi eisiau angytuno'n eithriadol hefyd.
Ond oedd Mrs Hughes yn dweud ei bod hi'n syniad da i ni rannu gwybodaeth fel hyn? Pawb gael ei rôl. Fel ein bod ni'n cael pob agwedd wrth drafod.
Os wyt ti'n gofyn i fi, mae Misus Hughes yn destunaidd perffaith ei bod hi'n amlwg nad ydi gormod o amser sgrin yn niweidiol, achos mae hi wedi rhoi llawer o waith cartref ar y we, ac o'n i'n gorfod cael cyfarfod Teams o dau funud! Ac mae'n anodd i ddadlau o blaid y fath beth.
Ceri!
Beth ydi, nôl nawr?
Tydyn ni byth yn cael ymateb cael. Tra ydym yn aros, a ti wedi gweld y sialens tynnu llun ar TikTok? Mae'n hilarious! O do, ond mae rai yn anhygoel. Be di hyn? Ti'n gwisgo mwgod ac yn amseru 20 eiliad ac yn trio tynnu llun o hon o ti dy hun ar bapur. Wedyn, ti fod i'w ddefnyddio fe fel llun profile ar y gwefannau cymdeithasol, dwi'n meddwl ei fod yn rhyw fath o ymgyrch i dynnu sylw at bobl sy'n gweithio ym myd celf, sydd wedi colli gwaith ers y pandemig.
Iawn, nawn ni cael go nawr.
Oes dim mwgod bod y fi? Rod y law dros y lygaid.
Ar ei fflagiau, barod, yw.
Oi, does neb yn amseru. Dim ots, just cariwch ymlaen. Nawn ni dyfalu. O, mae'n anoddach nag o'n i'n feddwl. Lle dwi'n rhoi fy nroen?
A ti dalgen.
Cofio bod ti angen digon o leri dy droen. Oi, dydy fy nroen i ddim mor fawr a hwnna. Iawn, rhyw pimp eiliad bach. Ydych chi'n gwneud corff neu jyst y pen? Just the pen. Right, three, die, un.
Mae dy droed i'n epic! Rhaid i ti gael tro nawr, Ceri.
Ceri, ti'n iawn? Be sydd wedi digwydd? Um,
mae dad wedi cael prawf positif.
Llongyfrchiadau i bawb.